Сослан Тыхагур Нарты фӕсивӕд ӕмгоппӕй хъазӕн фӕзы ӕрӕмбырд сты. Стыр симд самадтой уыцы ран. Сосланӕй хуыздӕр ничи сарӕхсти симынмӕ Нарты фӕсивӕдӕй. Зӕххыл куыд арӕхсти, фӕсивӕды уӕхсчытыл дӕр хӕфтӕ арӕхсти Нарты сгуыхт Сослан. Цӕй ут, ныр та нӕ фӕттӕ бавзарӕм, загътой Нарты фӕсивӕд. Бирӕ куы фӕсимдтой уӕд. Мысан ӕрӕвӕрдтой, ӕхсынтӕ байдыдтой, Нарты фӕсивӕдӕй цӕуыннӕ разындаид рӕстдзӕвинтӕ, фӕлӕ дзы Сосланы хуызӕн иу дӕр нӕ фесгуыхт фатӕй, уыцы-иу ран ӕмбӕлдис йӕ фат алыхстӕн дӕр. Чысыл фалдӕр фурды был ривӕд кодтой фос. Ӕххӕст ма бавзарӕм нӕ тыхдӕр, загътой Нарты фӕсивӕд. Цомут фурды былмӕ! Бацыдысты Нарты фӕсивӕд фурды былмӕ. Уым-иу хъомы рӕгъауӕй раластой ӕнаххос тоныджы, фӕсивӕдӕй-иу ын исчи йӕ сыкъатыл ныххӕцыдаид ӕмӕ-иу ӕй фехстаид фурды сӕрты иннӕ фарсмӕ нӕ кӕмӕн бахауа, зӕгъгӕ. Уыцы взӕрст фӕкодтой сӕхи, фӕлӕ дзы иу бон дӕр нӕ баци уӕныг фурды фаллаг фарсмӕ фехсын. Уӕд Сослан Рӕгъауы стырдӕр уӕныг нал уыди, ахӕм сыкъатыл ныххӕцыд ӕмӕ йӕ фехста фурды сӕрты, уӕныг фурды иннӕ фарс сӕмбӕлд. Басаста хъазӕн фӕзы нарты фӕсивӕды Сослан. Уӕлдай сгуыхтыл банымадта йӕхи нарты фӕсивӕды хсӕн. Адӕм дӕр ӕй ӕмбисондӕн хастой, Сосланӕй тыхджындӕр лӕг никуы уыдзӕн, зӕгъгӕ. Нарты бӕсты мӕ тых кӕимӕ ӕвзарон, ахӕм дзынал ис, загъта Сослан йӕхицӕн. Хъазӕнфӕзӕй сӕ хӕдзармӕ куы рцыдис, уӕд баздӕхон мӕ тыхагур ахӕтон бӕстӕтыл. Барӕвдз кодта алцыппӕтӕй дӕр йӕхи Сослан, ӕмӕ иу райсом раджы араст ис тыхагур. Цӕуынтӕ байдыдта, цӕуынтӕ. Цӕйбӕрц фӕцыдаид, чи зоны, фӕлӕ фӕстагмӕ иу стыр фурды былмӕ бафтыд. А фурды былты саразон мӕхи, дзур йӕхинымӕры Сослан, кӕд ӕмӕ искӕуыл сӕмбӕлин. Араст ис фурды былтыл дӕлӕмӕ. Цӕуы. Иу бон кӕсы ӕмӕ доны былты иу кӕсагахсӕг ӕрбацӕуы. Йе нгуыры хъӕды нӕ хъамбӕлас. Йе нгуыры къӕдзылтӕ уытъыры бӕсты нӕ хъӕмфысы мард ауыд. Амбӕлдысты кӕрӕдзиуыл. Байрӕй, дзуры Сослан кӕсагахсӕгмӕ. Ӕгас цу, уазӕг, дзуапп ын радта кӕсагахсӕг. Кӕцӕй фӕдӕ? Ӕз агурын мӕхицӕй тыхджындӕры, загъта Сослан, ӕмӕ куыд кӕсын, афтӕмӕй дӕуӕй тыхджындӕрыл нал сӕмбӕлдзынӕн. Ӕз ницы, загъта кӕсагахсӕг. Фӕлӕ ам дӕлӕмӕ цу дон-дон. Уым дӕлдӕр мӕ хистӕр ӕфсымӕр кӕсаг ахсы, уый мӕнӕй тыхджындӕр. Араст ӕй Сослан дон-дон дарддӕр. Ныххӕццӕ та ис иу кӕсагахсӕгмӕ,

Ӕз дӕн мӕхицӕй тыхджындӕр агурӕг, ӕмӕ куыд уынын, афтӕмӕй дӕуӕй тыхджындӕрыл нал сӕмбӕлдзынӕн, дзуапп мын радта Сослан. Ӕз ницы, фӕлӕ далӕ дӕлдӕр ныууайӕм ӕмӕ мӕ хистӕр ӕфсымӕр кӕсаг ахсы, уый мӕнӕй тыхджындӕр. Дарддӕр та цыди Сослан ӕмӕ ныххӕццӕ ис ӕртыккаг кӕсагахсӕгмӕ. Уымӕн йе нгуыры хъӕд ноджыдӕр стырдӕр бӕласӕй, йе нгуыры къӕдзыл та ӕнӕхъӕн галы мард. Байрӕй дзуры та Сослан уымӕ дӕр: Ӕгас сугас, кӕцӕй фӕдӕ хорз лӕг, фӕрсы йӕ кӕсагахсӕг. Тыхагур дӕн, мӕ мӕхицӕй тыхджындӕр агурын, загъта Сослан. Куыд кӕсын, афтӕмӕй дӕуӕй тыхджындӕрыл нал фембӕлдзынӕн. Ацу уал нӕхимӕ, стӕй изӕры фендзыстӕм, загъта кӕсагахсӕг ӕмӕ йын бацамыдта фӕндаг сӕ хӕдзармӕ. Сослан дон-дон ацыди ӕмӕ хӕдзармӕ ныццыди. Хӕдзармӕ бацыди мӕ дзы иу ус бады. — Дӕ бон хорз у ӕмӕ мады хай, — дзуры Сослан усмӕ. Мӕ мады хай зӕггӕ мын куы нӕ загътаис, уӕд дӕ мӕ дӕндӕгтӕ згӕтӕ бӕргӕ айсӕрстаин, — загъта ус. — Фӕлӕ ныр мӕ уазӕг дӕ, ӕмӕ гас фӕхӕтт. Кӕцӕй цӕуыс мӕ цы агурыс? — Ӕз цӕуын Нарты бӕстӕй, — загъта Сослан. — Рацыдтӕн тыхагур. Нӕ бӕстӕ мӕнӕй тыхджындӕр нӕ разынд, ӕмӕ уый зӕрдӕйӕ рацыдтӕн мӕ тых бавзарынмӕ. — Ехи, кой дӕр ӕй мауал скӕн, мӕ фырттӕ кӕсаг ахсынмӕ сты, изӕры цардӕн хъӕуы, ӕмӕ дӕ куыддӕр хъямӕ ӕрбаййафой, афтӕ дӕ нӕртон лӕгстӕг дӕр дӕр нал баззайдзӕн, Ахӕрдзысты дӕ? Мӕнӕ уал исты ахӕр, дӕ фӕллад суадз, стӕй дын исты мадзал скӕндзынӕн, цӕмӕй дӕ мӕ фырттӕй баиргъӕвон, уымӕн. Фынг ын ацарӕзта, фӕлӕ ма цаны бӕрӕг бахордтаид Сослан. Хӕрды фӕсте йӕ ус сасиры бын амбӕхста. Сослан сасирыл схӕц-схӕц фӕкодта, фӕлӕ йӕ фезмӕлын кӕнын дӕр нӕ бафӕрӕзта. Изӕры ӕртӕ фсымӕр ӕрцыдысты сӕ хӕдзармӕ ӕмӕ сӕ мадмӕ дзурынц. Абоны ардӕм-иу хӕххон цъиу куы рарвыстам, ӕрдав ма нын ӕй, ӕмӕ дзы нӕ дӕндӕгтӕ асхъауӕм, рагӕй нал фӕхъӕстӕ стӕм адӕймаджы фыдӕй. Мӕнӕ уал исты ахӕрут, уый дӕр уын никуыдӕм аирвӕздзӕн. Сӕумӕходӕн ын уынӕй уартӕ сасиры бын ӕркодтон. Ӕхсӕвӕр сын ахӕрын кодта ӕмӕ сӕ схуыссын кодта. Лӕппутӕ куы афынӕй сты, уӕд мад сасиры бынӕй Сосланы систа ӕмӕ йӕ дуармӕ рахаста. Фӕндагыл ӕй бафтыдта мӕ йын загъта, «Цу, ӕмӕ ма дӕ кӕд дӕ къӕхты фӕрцы аирвӕзай, кӕннод дын фервӕзӕн нал ис». Ӕхсӕв-бонмӕ уайын байдыдта Сослан. Лӕппутӕ куы райхъал сты, уӕд базыдтой, сӕ уӕзӕг кӕй алыгъди, уый, ӕмӕ йӕ фӕсте сурын байдыдтой. Сослан лидзы уӕдӕ цы! Иу ран быдыр ауыдта иу бӕлццоны. Фӕстӕмӕ фӕкасти, ӕмӕ йӕ ӕртӕ уӕйыджы ӕрбасурынц. Сослан тынгдӕр уайын байдыдта ӕмӕ бӕлццоны баййӕфта, кӕсы, ӕмӕ бӕлццонӕн йӕ иу цонг хауд, хӕстӕгдӕр ӕм бацыд ӕмӕ йӕ цӕстытӕй дӕр иу йӕ уӕлӕнӕй. Уый уыди уӕйыг. У уӕзде уазӕг мӕрдты дӕр ӕмӕ уӕлӕуыл дӕр, дзуры Сослан уӕйыгмӕ, куыддӕр мӕ рбаййафой, афтӕ сӕфын. Хуыцауы уазӕг у, мӕнӕн дӕр дын мӕ бон цы уа, уый бакӕндзынӕн, загъта уӕйыг. Сосланы йӕ дзыхы баппӕрста ӕмӕ йӕ йӕ дӕлӕвзаг бамбӕхста. Уалынджы рбахӕццӕ стӕртӕ фсымӕры ӕмӕ иу зонгон уӕйыгмӕ дзурынц: «Ам нӕ хӕххон цъиус фӕци, уый нӕ федтай?» «Ам хӕххон цъиу нӕй», — дзуапп сын радта иу зонгон уӕйыг. «Сымахмӕ мӕ не вдӕлы ауадзут-ма мӕ фӕндагыл. Тагъд нын ратт нӕ хӕххон дзиглойы, нӕ ӕмӕ дӕу дӕр дзӕбӕхӕй нал ауадздзыстӕм», — бауырдыгӕм сты ӕртӕ фсымӕры. Уӕ фӕндагыл цӕут, ӕндӕра мӕнӕй фос нӕ фӕкӕндзыстут, дзуры та сӕм иудзонгон уӕйыг. Ӕртӕ фсымӕры иудзонгон уӕйыгыл сӕхи ныццавтой. — Уӕдӕ уӕ тӕригъӕд уӕхи, — загъта иудзонгон уӕйыг. Ӕртӕ фсымӕрмӕ фӕлӕбурдта, рацахста сӕ ӕмӕ сӕ равӕрдта йӕ быны. Сосланы йӕ дӕлӕвзагӕй раппӕрста ӕмӕ йӕм дзуры. Мӕнӕ мӕ агъды фарсыл иуӕрду ис, йой мын ратон ӕмӕ сӕ уымӕй ныббӕттон. Сослан ныххӕцыди ӕрдуйыл, райваз-райваз ӕй кӕны ӕмӕ йын нӕ комы ратонын. Йӕ астӕуыл ӕй ӕртӕ тыхты ӕрбакодта бӕндӕнау, ахӕстытӕ йыл кодта ӕмӕ йын ницы бакодта уӕддӕр ратонынӕн. Кардӕй йӕ алыг кӕн, дзуры йӕ мойыг. Сослан иу къухӕй ӕрдуйыл хӕцы, иннӕмӕй цирхъыл, ӕмӕ йӕ афтӕмӕй ӕрриуыгъта, цирхъы ком йӕ цӕгаты хуызӕн фӕци, фӕлӕ ӕрдуйы налыг кодта. Уӕд иу зонгоно ӕгӕртӕ ӕфсымӕры ӕрӕууӕрста мӕ сыл ӕрӕнцой кодта йӕ уӕрагӕй. Йӕхӕдӕг йӕ къухӕй авнӕлдта фӕстӕмӕ, ӕрду ратыдта мӕ сӕ уымӕй ӕрбаста. Ӕртӕ фсымӕры змӕлгӕ дӕр нал скодтой. Сӕ бон базыдтой ӕмӕ лӕгъстӕ кӕнын байдыдтой. Суадз нӕ, нӕ хӕдзармӕ науадз, ницуал дӕ бацагурдзыстӕм. Райхӕлдта сынод сӕ баст ӕмӕ сӕ ауагъта сӕ хӕдзармӕ. Сослан ӕмӕ иу зонгоной гаразт сты сӕ фӕндагыл. Цӕуынц, цӕуынц, ӕмӕ-иу зонгон уӕйыг фӕрсы Сосланы: — Кӕм хаттӕ ӕмӕ цы агуырдтай балцы уыцы иунӕгӕй? — Ӕз дӕн Нарты Сослан. Тыхагур рацыдтӕн нӕ бӕстӕй. Иу бон Нарты фӕсивӕд ӕвзӕрстой фурды был сӕ тых. Фурды сӕрты уӕныг фехсыныл фӕлвӕрдтам, ӕмӕ ӕрмӕст мӕнӕн бантыст уӕныг фурдӕн йӕ иу былӕй йе ннӕмӕ фехсын. Фервӕссыдтӕн уыйадыл ӕз мӕхиуыл ӕмӕ рараст дӕн нӕ хӕдзарӕй мӕ тых ӕвзарынмӕ. Цы раны бафтыдтӕн, уый та федтай дӕхӕдӕг. Арфӕйаг у, дӕу руаджы ма раирвӕзтӕн ӕндӕра Нарты хъӕу нал ӕрлӕууыдаин мӕ къахӕй. Сослан, мах бӕстӕйы мӕй кӕуыл рацӕуы, уыцы сабитӕ дӕр ӕхсынц форды сӕрты цыфӕнды стыр галты, фӕлӕ уӕддӕр афтӕ ныфсхаст не стӕм. Загъта иу зонгуынуйг. — Мӕхицӕй дын ӕрхӕсдзынӕн ӕмбисонд. Мах уыдыстӕм авд ӕфсымӕры, ӕфсымӕртӕн ӕз сӕ кӕстӕр, дӕ фыд дӕр ма уыди саджы хуызӕн. Иуахӕмы стӕ рацыдыстӕм, фӕхаттыстӕм иу къорд боны, фӕлӕ ницӕуыл амбӕлдыстӕм. Иу бон ныл фӕссихор мигъ ӕрбадт ӕмӕ райдыдта сӕлфынӕг кӕнын. Мах астӕйӕ бӕхтӕ агурӕм бынат кӕсӕм ӕмӕ иу ран лӕгӕт. Бацыдыстӕм лӕгӕтмӕ, нӕхизе ӕруагътам. Чысыл фӕстӕдӕр кӕсӕм, ӕмӕ иу фыййау йӕ фосы къорд ӕрбатӕры лӕгӕты рӕзты. Фыдӕбойнаг фӕуӕд, нӕлсӕгъ, махырдӕм фездӕхт ӕмӕ нӕ лӕгӕтыл хафын байдыдта йӕхи. Лӕгӕт ын цад нал кодта, авдӕнау дыууӕрдӕм сси, бӕхы сӕрыстӕг разынна лӕгӕт. Фыййау дзӕгъӕс-дзӕгъӕс кӕны сӕгъӕн, фӕлӕ бӕгуы, читдӕр нӕ кӕны сӕгъ, хафы йӕхи. Уӕд фыййау смӕсты ис, уыциу скъӕрд ӕрбакодта йӕхимӕ ахырдӕм, сӕгълидзӕг фӕци, фӕлӕ фыййау йӕ лӕдзӕг цӕстыхуынчъы асагъта, сӕркӕхц фелвӕста мӕ фехста, сӕркӕхц фӕтахти ӕмӕ фыдӕбойнаг сӕгъы сыкъатыл ныппырх ис. Бӕхӕй, лӕгӕй фӕхӕлиу стӕм уыдӕсы уыдаид. Фыййау махмӕ фӕци. Фӕмардис мӕ фыд, мард фесты ме хсӕзы фсымӕры. Мӕнӕн ма ӕрмӕст атыдта мӕ къабаз мӕ мӕ ууыл ныууагъта. Мӕ цӕст та схаудта лӕдзӕджы бырынкъӕй. Сӕры кӕхцыйӕ куы ацафтауӕд. Ёй та дын мах хъуыддӕгтӕ. Уӕдӕй ардӕм никуал ахаттӕн ӕз тыхагур. Стӕй мӕ чи уарзы мӕ кӕй уарзын, уыдон ӕндӕр фӕдзӕхстон ӕмӕ фӕдзӕхсынц, цӕмӕй тыхагур ма цӕуой. Ацу мӕ хурды дӕр ӕмӕ-иу афтӕ макуал зӕгъ, мӕхицӕй тыхджындӕр никуы уыдзӕни, зӕгъгӕ. Иу зонгонд сӕ хъӕумӕ ссыди, Нарты Сослан дӕр афардӕг ис дарддӕр йӕ фӕндагыл сӕхимӕ.